Wann ech an de Buttek ginn, da sichen ech mer virun allem mol eppes eraus, wat op meng Plaz, wou ech mäi Freedefeier wëll schéissen, doheem adaptéiert ass. Dat heescht, et mécht kee Sënn, wann ech Rakéite kafen an ech hunn nëmmen en Terrain vu fënnef op fënnef Meter, wou ech näischt, nëmmen e Virgäertchen, wou ech näischt ka schéissen. Des Weidere sollt ee kucken, datt ee Markeproduite keeft, déi agreéiert sinn. Am beschte kann een dat feststellen, datt se eng BAM-Nummer hunn. Zu Lëtzebuerg ass et elo esou, datt et bal keng illegal Feierwierkskierper méi gëtt, vue datt d'Geschäfter eng ganz streng Kontroll hu vu Säite vun der ITM a vun der Douane. Dann op jiddwer Fall am Virfeld enker seng Produite kucken, enker liesen, wat drop steet, wéi se ze gebrauche sinn, fir datt ee weess, wann et esouwäit ass, wat een dermat mécht. Da soll een op jiddwer Fall oppassen, wann ee seng Kompakten huet, datt een déi net op der Kopp transportéiert. mä datt een se richteg riicht an den Auto stellt. Op jiddwer Fall soll beim Heemwee am Auto net gefëmmt ginn, well dat ass net ongeféierlech. An da soll een och keng schrecklech Massen doheem bunkeren. Wichteg doheem ass, datt se ënner Daach stinn, dat heescht, datt se dréche leien, op engem Plaz, wou Kanner net dru kommen a wou keng aner friem Zündquell ass. Also am Heizungskeller wier wahrscheinlech net grad esou optimal, An engem normale Keller stéinge se awer sécher gutt. Dat Schlëmmst wat ass, dat ass, datt déi meeschten Accidenter ëmmer do derzou kommen, wëll d'Leit onvirsichteg sinn, respektiv wëll se Dommheete maachen. wëll se gedronk hunn. Freedefeier ass eppes, dat mécht een owes um 12 Auer. Op jiddwer Fall sollt dee Mënsch, dee sech dermat befaasst, fir se ofzeschéissen, net ënner Alkohol stoen. Dat ass scho mol eng gutt Viraussetzung. Des Weidere sollt een och wierklech just dat mat deenen Artificë maachen, woufir datt se virgesi sinn. 99 Prozent vun den Accidenter kommen doduerch, datt se falsch manipuléiert ginn. Et ass esou, datt de Maart Produiten hiergëtt, déi fir Kanner sinn, wou recommandéiert ass, datt se sollten 12 Joer hunn. Dat si kleng Artikelen, déi ënner 3 Gramm Nettoexplosivmass hunn an déi am Prinzip och keng Explosioun maachen. Dat heescht, dat si keng Knupperten, dat sinn Effeten, déi dréinen, dat sinn Effeten, déi ee kann op de Buedem maachen, déi esou Feier späizen oder wéi och ëmmer. Zu Lëtzebuerg ass d'Legislatioun esou, datt een ënner 16 Joer keng pyrotechnesch Artikelen däerf kafen. Dat heescht 16 Joer ass déi magesch Altersgrenz. Et gëtt verschidde Klasse vu Produiten. D'Klass déi geduecht ass fir an den normale Verkaf ze goen ass d'Klass zwee. Et gëtt wéi gesot och eng Klass eent, déi ass selbstverständlech och ze kafen. An dann gëtt et theoretesch och nach eng Klass T eent, dat ass Theater a Bühnefeierwierk. Dat ass awer u sech normalerweis net am Handel. Alles dat, wat Kategorie 3 respektiv Kategorie 4 ass, ass eppes, wat fir de Fachmann geduecht ass, fir de Pyrotechniker, an ass eppes, wat am fräien Handel net erwerblech sollt sinn a wat een do och net ze kafe kritt. Dat éischt an dat bescht, dat ass jo emol ze kucke fir Sécherheetsabstand ze hunn, éischtens vun den Noperen, zweetens awer och vun den Haiser, déi ronderëm stinn, an drëttens, a wat virun allem wichteg ass, ass virun deene Leit, déi kucken. Dat heescht, sollt ee sech schonn wäit genuch vun deene Leit, déi kucken, ewechstellen, dann ass et eminent wichteg, datt ee sech gutt kleet. Et hëlleft also näischt am Nylons Kleed an an der Zilvester Garderobe am houbeschte Kostüm ze sinn. Interessant kann et ëmmer sinn eng Koppel Händschen ze hunn. Eng Koppel Lieder Händschen ass eppes Praktesches, domat verbrennt een sech d'Fanger net an et gëtt een och dacks net esou schwaarz dovun. Bon, wat dann nach interessant ass, wat een sech kann mol am Virfeld huelen, dat ass, et gëtt hautzedags esou Briqueten, wou mat esou engem Flammenwerfer, mat esou engem Gasflammenwerfer sinn, déi ginn net grad esou séier aus bei der Loft an dacks hëlleft dat engem déi Produiten besser a méi sécher unzefänken.